yn wreiddiol yym a does neb yn nheulu yn siarad Cymraeg so o'n i ddim yn siarad Cymraeg o gwbl tan yr ysgol uwchradd yn gwersi Cymraeg yym ac o'n i wastad yn mwynhau dysgu Cymraeg ond doedd o ddim cyfle i fynd yn pellach fel ma' ma' gwersi Cymraeg yn yr ysgol yym am hyn yn rhyfedd actually dwi'n cofio gofyn yn yr ysgol gynradd i mam a dad fel ga i wersi ychwanegol dwi isio dysgu Cymraeg ond o'dd 'na neb o'dd o ddim byd yn ardal o'dd o ddim tiw- tiwtoriaid yym so neu dwi wastad yn yng nghofio am hynna ond mi o'n i isio dysgu Cymraeg o oedran yym ysgol gynradd ond nesh i nesh i ddim tan tan o'n i'n ddeunaw oed yym so ie, o'n i wastad yn mwynhau dysgu Cymraeg, ond ddim yn gallu siarad hi nes i mi ddysgu hi ar ôl gadael yr ysgol. Ond wna i siarad am hynny wedyn, pan dach chi'n glywed y stori eto. um, so, um, Rosie, beth amdano ti dy gefn dir efo'r Gymraeg? Wel, dwi'n rhan peth ar y cyfan, dwi'n meddwl, achos um, Dwi'n meddwl dysgais i tipyn bach o Gymraeg yn ysgol um, gynradd, ond doedd dim llawer. A um, es i i ysgol cyfrwng Saesneg um, am ysgol um, uwchradd. A ie, yeah, dwi'n meddwl, do'n i ddim yn um, sylweddoli um, dwi'n dirio'r Cymraeg, cyn mm. roeddwn i'n yn, roedd yn naw, dwi'n meddwl. Um, roedd e'n just gwers, gwers um, ddiddorol a ddoniol i fi cyn hynny. Um, a does neb yn fy nheulu fi yn siarad Cymraeg, felly um, dwi'n yr un, um, yr un person. Um, ond mae mae fy nhad cu fi yn... ro- roedd e arfer siarad Cymraeg, felly pan dwi'n dysgu nawr yym fwy dwi'n siarad, mae e'n gallu deall tipyn bach mwy bob amser, yy bob tro felly ie mae'n neis i glywed. O ma' hynna mor hyfryd. O! Dwi dwi definly yr un yy ie yr un peth na'r yy yym na chi dwi ie nesh i mynd i ysgol yym gynradd yym gyfrwng Saesneg a ys- ysgol uwchradd hefyd yym a nesh i ddim rili darganfod yym Cymraeg tan nesh i neud TGAU yym TGAU yym Cymraeg ail iaith a wedyn lefel A ail iaith hefyd yym ond o- o'n i bob tro mor confused pan o'n i'n fach achos o'n i'n o'n i'n wel nesh i tyfu fyny yn yym yn Sir Fflint a ma'r yym ma' 'na cymuned bach o siaradwyr yy a yy wel fwy wan ond ma' 'na cymuned yym o siaradwyr a a dysgwyr yn yn Sir Fflint ond yym do'n i ddim yn arfer n- wel do'n i ddim yn rili clwed lot o Gymraeg ar y strydoedd so pan nathon ni dechre dysgu chydig bach yn yr ysgol o'n i mor confused achos o'n i fel pam ydyn ni'n neud pan, pam ydyn ni'n dysgu Cymraeg fel da ni'n dysgu Ffraneg neu Sbeineg neu like, iaith gwahanol Europeaidd. O'n i mor confused achos o'n i fel, wel, da ni yng Nghymru, so pam ydyn ni'n siarad Saesneg ac oedd o mor, ie, yeah, oedd yn, um, yeah, confusing, ond, um, ie, yeah, pan, yy ie, pan wnes i yy dechrau dysgu, yym, o'n i... wnes i jyst completely dysgu mewn cariad efo'r iaith. O'n i o'n i jyst fel, "waw, ia, pam... sut ydw i ddim 'di yym 'di dechrau hyn like yym cyn fy 16 oed?" Yym a ia, dwi ddim 'di stopio ers hynna, a dwi ddim 'di stopio siarad ers hynna! So ia! Ond yym o'ch chdi'n deud Meg sut ma' yym so... 'sneb yn teulu chdi yn siarad Cymraeg a 'sneb yn teulu chdi chwaith Rosie heblaw am dy daith ci yym so yy oes oes 'na unrhyw un 'wan sy'n siarad Cymraeg yn teulu teulu chi ŵa- yn teuluoedd chi 'wan neu ydach chi dal yr unig yr unig pherson? Cwestiwn diddorol actually ma' fy mrawd di yn dysgu Cymraeg rŵan erbyn hyn yym mae o'n hŷn na fi yym ond mae o 'di dod yn involved efo fatha Yes Cymru a ballu heb trio fynd yn political rŵan ond yy mae ma' ma' hwnna 'di neud iddo fo isio dysgu gymr- Cymraeg hefyd yym a mae gariad o actually yn byw yn Tecsas a ma' hi... O waw. ...yn dysgu Cymraeg ar y we. Waw. So actually hi hi oedd yn dysgu Cymraeg gynta cyn fy mrawd i sy'n byw yn Nhŷ Glyn. Yym so na- naeth hi ddechre dysgu ar-lein efo Say Something in Welsh. O ma' hynna'n anhygoel. A wedyn ma' fy mrawd i 'di dechre hynna efo hi so rili ma' gynna i frawd a'i gariad ŵan sy'n dysgu Cymraeg yym... O waw. ...ond Dwi'm dwi'm yn me'wl neith mam byth ca'l y grasp o'r Gymraeg o bechod mae'n mae'n deud fatha 'dych chi'n iawn wrth ffrindia fi a ballu mae wir yn... O. ...yn trio ac yn dallt pam bo' fi'n dys- fi bo' fi 'di dysgu Cymraeg ond... Hmm. ...yym ia ma'n ddiddorol gweld p- pwy ti'n ca'l dylanwad arno... Hmm. ...yndydi? 'C'os be' amdanach chi?

gadael yr ysgol yy a mae o yn ei tri degau 'wan, ond yym mae o 'di dechra yym tecsio fi'n Gymraeg a mae o'n dechre siarad bach mwy a mae o mor dda, mae 'di dod yn ôl ato fo mor syth, ma'n ma'n ma'n wych. Yym a mae gennyn nhw yym babi bach a maen nhw isio'r babi yym fy nau yym Leo Antonio ydi enw fo maen nhw isio fo mynd i ysgol yym Cymraeg so yym dwi mor... dwi dwi methu disgwyl clywed acen fo pan mae o'n dechrau siarad, achos wrth gwrs ma' ma'n byw lawr yn Gaerdydd, so yym like fi fydd o efo acen hollol, hollol wahanol i fi, yym so dwi dwi mor excited i wneud hwyl allan o fo am deud petha De Cymru! yym a pan mae o'n deud llaeth yn lle yn lle llefrith a petha fel 'na! Yym so dwi rili edrych ymlaen at hynna, ond yym mae mae'n... Mae'n, ie, mae'n diddorol fel wnest ti ddeud sut pwy ti'n yym gael, ie, mae'n mae'n anhygoel rili. Beth amdanat ti yym yy Rosie?
Ie, dwi'n meddwl, wel, gyda, um, gyda siarad yn fy nheulu, fel, dwi, fel dwedais i, uh, dwi'n yr unig person, ond um, hefyd mae fy mam gi fi yn siarad Cymraeg nawr, tipyn bach achos o fy nhad-cu. Yym... O! ...jyst tipyn bach, ond yym ie m- mae'n neis i i weld. O! Sori os dwi ddim yn yym deall popeth. O! Na, na, sori, 'dan ni'n siarad yn sydyn dydan?
A hefyd Rosie dwi ddim 'di ga'l y cyfle eto i ddeud llongyfarchiadau i chdi yym am ennill blwyddyn diwetha. Yym, o'n i'n gwylio ar ffôn fi ar, ar y pryd ac o'n i'n fel, iei, o, chdi ddim mor da, llongyfachiadau mawr i ti.
Ond dwi wedi dod i'r penderfyniad. Mae prif ddysgwr Eisteddfod T 2020 ydy Rosie, ardderchog. Llongyfarchiada mawr iawn i ti Rosie. Oeddet ti'n ardderchog. Da iawn.

O, di- dau dim un naw sy'n teimlo fel flynedd oedd yn ôl, ond um, uh, ro'n i na i weld Adam. Do, do, ac ni oedd diwrnod na'n Llangrannog hefyd, do?
Ie. O, oedden ni gyd yna. Oedd.
Aww. Oedd e mor lyfli.
Dwi o gosh, mae'n teimlo'n rhyfedd. Sôn am teulu hefyd, dwi'n cofio oedd dad fi bechod yn yy pan oeddwn i yn yym yn Bae yym Bae Caerdydd yym y flwyddyn wnes i pan wnes i ennill yym dydy fy nhad ddim yn siarad Cymraeg ond oedd o yn y gynulleidfa efo fi a bechod oeddwn i'n yym oeddwn i'n eistedd yn yym yn y gynulleidfa pan oedd nhw'n yn deud, o, um, a mae Francesca Cirillo wedi ennill yr, y, y bechod doedd dad yn mynd all, a nath o feddwl, o'n i'n trydydd, ac oedd o mor hapus, o'n fel, o, oh, bravo, Francesca, bravo! Ac a wedyn nath o fwy, oedd yn eistedd, like, literally just nesaf efo, dweud, na, na, na, mae hi di ennill, ac oedd fy nhad fel, oh my gosh, nath o greu Cymru, ac o'n i, o'n i fel, oh my gosh, oedd y camera S4C, ac o'n i fel, oh, dwi'n gobeithio, dyn nhw ddim wedi gwybod fy nhad yn regu ar um, um, yna. Oedd o mor hapus, um, oedd o lyflu gael o yna, a wedyn nath Rosie, dwi'n cofio pen nes di ddod ato fi, ac o'n i'n trio peidio crio gymaint, a dwi'n cofio chdi deitha fi, oh, paid â phoeni, ti'n ti neud yn iawn, oedd yn meddwl lot i fi gael chdi yna, um, Rosie. Oedd yn, oedd yn profiad lyflu i rannu efo chdi. Mae'n bleser cyhoeddi mae enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Eisteddfod Caerdydd ar Fro, yw Francesca Sciarello o'r Wyddgrug, Sir y Fflint.
Rydyn ni'n llongyfarch enillydd Medal y Dysgwyr Caerdydd a'r Fro, Francesca Elena Sciarello.
So sut oedd y profiad o cystadlu, achos fel wnes ti ddweud gynnar, um, wnes ti cystadlu yn 2019, um, a wedyn wnes ti cystadlu blwyddyn diwetha ar-lein. Sut oedd y profiad o, o wneud bob dim blwyddyn diwetha ar-lein? Oedd o'n anodd neu, yn siwr, diddorol, like, diddorol, gwahanol, ond oedd o, sut oedd o? Wel, i fod yn onest, achos dwi'n dwi, dwi sgwennu yn llawer, Mm -hmm. A mhm. achos roedd e'n fideo i anfon i'r urdd, um, ro'n i'n gallu just um, sgwennu popeth, uh, byddai'n o, popeth ro'n i'n mynd i ddweud. Um, ond dwi'n meddwl wrth gwrs roedd y cyfnod clo uh, gyntaf ar y cyfnod clo nawr uh, yn weithiau um, dych chi'n gallu teimlo um, ar eich hun. Mm. Um, a ie, yeah, roedd e'n odd achos ro'n i'n just yn fy stafell fi yn ffilmio'r y, y fideo a ro'n i'n um, meddwl am y dydd yn 21 um, 19 mm. gyda pawb yna achos roedd e'n just diwrnod mor hyfryd i siarad am, o, siarad gyda pobl sy'n um, dysgu hefyd. Um, mm. a hefyd achos dwi'n dod o Gaerdydd falle weithiau mae'n um, os ydych chi'n byw yn Nghaerdydd mae'n just am Gaerdydd a does, does dim llawer um, i weld am um, holl o Gymru. Felly mm. roedd e'n just um, gwych i siarad gyda bobl o, um, o llaw yn Gymru a a gogle gogledd Cymru. Um, ond ie, yeah, hmm. roedd e'n wahanol achos ro'n i'n ar fy hun. Um, mm. dwi, dwi ddim yn gwybod os dwi'n gallu dweud pa dirnod um, ydy'r well, mm. ond ie, yeah, ie, roedd e'n um, wahanol iawn. Mm.
So, pan nes ti uh, cystadlu, um, Meg, um, so be nath wneud eich di penderfynu cystadlu yn y lle gyntaf? Um, Dweud y gwir, nath, nath y rheola newid yn 2016. y y flwyddyn h- nes i ennill ac o'n i newydd fod yn dysgu Cymraeg fel ers rhyw flwyddyn a hanner. O oh, wow. Ac oedd o jyst yn amser fel perffaith achos o'n i yn yr ail flwyddyn yn y brifysgol o'n i newydd kind of ennill hyder i sgwrsio yn y Gymraeg ac oedd y rheolau jyst yn ffitio fi yn berffaith o ran yr iaith lafar, y be dwi 'di neud efo'r Urdd, be dwi 'di neud efo'r Gymraeg, ysbrydoliaeth ag yn y blaen ac o'dd o jyst yn siwtio fi yym a oedd pawb fel pobol o'r Urdd, Bethan o'r Urdd, oedd yr athro mis- wel Mister Dyfed Williams yym a'r a'r darlithwyr i gyd fel Meg Dawes amdani yym so dyna pam nesh i fynd amdani. Ond Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod y stori, ond wna i jyst ddeud y stori beth bynnag. Go on! So sit back and relax. Ond y rheswm go iawn oedd ei- Eisteddfod yr Urdd ydy'r rheswm mod i'n siarad Cymraeg, a mae'n dechrau yn mis Mai 2014. saith mlynedd yn ôl dwi'n meddwl yym pan o'n i'n o'n i'n gadal yr ysgol y diwrnod ola ac o'n i'n deud tara wrth Mister Williams, Dyfed Williams, yr athro Cymraeg yym ac nath o ddeud wrtha fi a dwy hogan arall o blwyddyn tair ar ddeg 'dach chi isio dod i Steddfod yr Urdd dydd Llun? Ac o'dd o'n daith ar gyfer blwyddyn naw Yym a Cymraeg bob dydd y prosiect wnaeth wnaeth drefnu'r daith. Yym ond oedd 'na tri lle ar ôl ar y bws, so wnaeth o jyst digwydd bod e'n gweld fi, Amy a Caitlin a gofyn 'dach chi isio dod? So o'n i fel waw iawn, dwi'm yn gwbod be' 'di 'Steddfod, erioed 'di bod o blaen ond pam ddim, taith am ddim. So aethon ni ar y dydd Llun a dwi'm yn gwbod be' ddigwyddodd. Dwi dal ddim yn gwbod ond nath rywbeth ddigwydd a o'n i jyst fel waw fel ma' hyn yn ho- fatha byd gwahanol yndydi? D- 'dych chi'n gwbo fel mae'n mynd i Steddfod yn mae jyst yn sioc i rywun neu sy'n dod o gefndir hollol Saesneg rili yym mae'n hollol yy anhygol gweld plant yn siarad Cymraeg a clywed y Gymraeg yn bob man a pan o'n i'n trio actually siarad Cymraeg efo pobl ar y stondinna a ballu, oedden nhw fel mor gefnogol a cyfeillgar ac o'n i fel dwi dwi isio gallu siarad Cymraeg. So yeah. nes i actually gweld y seremoni hefyd, medal y dysgwyr, um, oedd e ar y dydd Llun adeg yna. Yym, ac oedd Dyfed fel, "I wish I had I submitted you to this" o'n i fel "what's happening?" Ond doedd genna i'm syniad be o'n i'n gwatsiad, doedd genna i'm syniad lle o'n i, o'n i j- ond oedd e jyst fel "o da ma' Sir dy Fentud ie" ac o'n i fel "oh one day, one day Dyf" a wedyn... Be sy 'di digwydd?
Mi alla i gyhoeddi mai'r un fyddwn i'n gofyn i sefyll ar ganiad y ffanffer ydy Megan Elias. Mae'n bleser cyhoeddi'n swyddogol. Mae enillydd Medal y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Sir y Fflint, 2016 ydy Megan Elias o Brifysgol Bangor. Ac mae'r tywydd yn urdd Dan Robotham am gyflwyno'r fedal i Megan.
O'n i 'di derbyn cynnig diamod i studio cyllid finance yn Lancaster Uni. Yym, so o'n i'n barod i fynd, o'n i 'di bod i Lancaster, barod i symud mewn, a wedyn o'n i fel, oh my god, dwi isio dysgu Cymraeg. So wnes i siarad efo athrawon a ballu ac oedd yr unig person oedd actually yn y cefnogi i i ddysgu Cymraeg oedd Dyfed. Yym, oedd pennaeth y chweched fel what's the point? Oedd hi ddim yn cefnogi fi. Oedd hi fel what if you move to Spain? O'n i fel what if?
Dwi'n gwybod!
Mae'n gwella i gymaint.
Oedd, so, oedd yn heili i ddim yn, yn erbyn y syniad chwaith, oedd nhw'n jyst ddim yn dall, oedd nhw ddim yn gweld y pwynt. A do'n i ddim chwaith, ond o'n i jyst yn gwybod bod fi eisiau dysgu Cymraeg yr hegel, so Dyna be wnes i, wnes i fynd i Brifysgol Bangor i astudio Cymraeg wedyn, newid pob dim munud ola, a dyma fi, dyna wnes i ddysgu Cymraeg wedyn, a diolch i'r Urdd a Bramwen, absolute arwres ydi Bramwen, cos hi 'di rheswm mod i 'di mynd i'r Eisteddfod, a diolch i Dyfed, am yng nghefnogi i am blynyddoedd. A wow. dyna pam dwi yma, a dyna pam eisiau i am meddwl y dysgwyr. Dim y stori ti.
Honestly, Meg, mae stori chdi mor ysbrydoledig. Mae'n just anhygoel sut nes di Just complete 180 a feddwl, ti'n gwybod, dwi am mynd i astudio Cymraeg, yy, a o'ch chdi efo'r, jyst yr angerdd i i... o- o'ch chdi mor angerddol a dal mor angerddol am dysgu Cymraeg ac annog eraill, a ma' mor pwysig, a dwi'n meddwl ma' ma' ma' lot o ddysgwyr fel fel chdi, fel fi, fel Rosie, ma' 'na lot ohonyn ni, yr eiliad 'dan ni'n dechra dysgu Cymraeg, ma'n fel, ocê... dwi'n perthyn 'wan, dwi efo cymuned 'wan, a dwi isio pawb yn y byd, pawb yng Nghymru teimlo neu profi yr un peth 'da ni 'di 'di ga'l oherwydd dysgu Cymraeg, a fel wnest ti ddeud, ma'n yy dwi like dwi erioed 'di ga'l profiad drwg, neu, I mean, dwi wedi cael lot o embarrassing moments pan dwi'n dysgu a dwi'n gwneud lot o gamgymeriadau, ond dwi erioed wedi cael rhywun yn, ti'n gwybod, mae ma pobl sy'n siarad neu ddysgu Cymraeg wedi bod mor cefnogol ers y dechrau. Um, a mae hyn yn dweud bob dim, rili, really, yndi, am Yym ac hefyd yr Urdd hefyd fel wnest ti ddeud yym i fod yn onest o'n i y rheswm pan es i cystadlu yym yy fwy- yn yn dwy fil ag un deg naw oedd oherwydd a ma' hynna'n swnio rili cheesy ond pan o'n i'n tyfu fyny o- oeddwn i'n gorfod wneud yr Eisteddfod yn yr ysgol bob blwyddyn yym ond wrth gwrs fe- fel chi o'n i'n mynd i ysgol yym iaith Saesneg so oeddwn i'n wneud yr Eisteddfod ond oeddwn i'n wneud o yn Saesneg. So petha fel adrodd cerddi a petha. O'n i'n literally yn gorfod dysgu cerdd Saesneg ac adrodd o ar y llwyfan. A wedyn wnaethon ni like dysgu Calon Lân neu rywbeth, ac o'n i fel, "be so-" Ma' 'na chydig bach o Gymraeg sy'n mynd ymlaen, ond ma' o like... a a dwi'n cofio gofyn wrth un o'r athrawon, "be 'di Eisteddfod?" a feddwl, ac oedden nhw fel, "o dwi'm yn gwybod". Ac achos ti'n gwybod, o'n i mor confused. So, um, oherwydd pan o'n i'n tyfu fyny, di, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n dod o deulu Daleg hefyd. O'n i'n clywed gymaint o'i Daleg adra, um, ac o'n i'n mor prawd i fod yn i dawraig, ac o'n i'n mor yeah, prawd o, o etifeddiaeth fi, I guess, o, o um, o deulu Eidaleg ac yn y blaen, a wedyn mynd i'r ysgol, siarad Saesneg, ond clywed ychydig bach o Gymraeg, a wedyn wneud yr Eisteddfod bob blwyddyn. Ac o'n i'n rili, rili mwynhau yr Eisteddfod bob blwyddyn. O'n i, ti'n gwybod, yn yr ysgol, fatha, y pobl sy'n rili licio um, sports day a'r pobl sy'n rili licio'r Eisteddfod. o'n i definitely un o'r pobl sy'n licio'r Eisteddfod bob blwyddyn. O'n i'n licio wneud yr dawns, o'n i'n licio wneud yr cerddi, yr bob dim. Um, ond nes i byth ennill y cadair ddo, dwi dal yn reit dwi dal yn reit trist am hynna. Ond yym ie, so pan o'n i'n o'n i'n wneud yym yy dosbarth wythnosol efo Coleg Cambria yn yym yn Sir Fflint, yym a basically wnaeth y tiwtor deutha fi, "O, ma' ma' 'na cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn 'ma, o bob blwyddyn, yym medal y dysgwyr, beth am jyst, you know, gwneud cais?" Ac o'n i fel, oh, tywed, dwi, dwi really isio mynd i'r Eisteddfod, ond am y tro gyntaf yn fy mywyd, Eisteddfod Cymraeg, sy'n swnio mor wirion, ac wrth gwrs, mae'r, obviously, mae'r Eisteddfod like, ydy'r peth mwyaf Cymraeg. So dyma pam nes i cystadlu, achos o'n i jyst eisiau cymryd rhan yn y peth i fi ar y pryd, you know, y peth mwyaf Cymraeg a jyst gael y cyfle i gyfarfod pobl newydd ac wrth gwrs nes i cyfarfod y ddwy ohonoch chi um, a lot o bobl hyfryd a jyst, ie, yeah, o'n i'n jyst o'n i'n mor hapus i fod yn, like, yn Llangrannog y diwrnod na, pan uh, gath ni y diwrnod hyfryd na yn Llangrannog ac yn bai y Gaerdydd a ie, yeah, so dyma pam nes i cystadlu. So mae ma stori chdi, Meg, lot mwy. Mae'n fawr a wedyn dwi'n just fel, o, oh, dwi jyst eisiau mynd i'r eisteddfod achos dwi ddim wedi bod eto. So, uh, yeah. Ond pam, pam nes di um, penderfynu cystadlu, Rosie?
Wel, i fod yn onest, um, dwi ddim yn gwybod os faswn i wedi gystadlu heb fy thrawes fi. Um, oh. Enw fy thrawes fi uh, oedd Mrs Evans um, yn Ysgol Uwchradd Caerdydd yn, yn Caerdydd. Um, mae hi'n just mor Ysbrydoledig. Um, ysbrydolig? Oh. Sorry. Inspirational. Ysbrydolig. Ysbrydolig, diolch. Ie, yeah, mae hi'n mor ysbrydolig. A um, mae jyst llawer o energy gyda hi um, yn bendant gyda'r Cymraeg. A achos, fel dweud i si, dwi'n diliar sgwennu, um, roedd hi'n dweud, wel, pam lai uh, trio yn y um, ryddiaeth y ddysgwr. Mm. Felly, um, wnes i hynny am y tro cyntaf yn mlwyddyn 11, felly um, ro'n i'n um, 16. Um, a do'n i ddim yn gwybod llawer am yr Eisteddfod yna, um, o gwbl. Do'n i ddim yn... Ie, yeah, do'n i ddim yn gwybod unrhyw peth. Um, a... Oh, gwelais i ddim um, yr Eisteddfod ar y teledu cyn hynny hefyd. Um, ond ie, yeah, dwi'n O oh, waw, dwi'n cofio um, es i gyda fy ffrind Miriam achos um, o'n i'n cystadlu gyda'n gilydd mewn gwirion, well, mewn, mewn ffordd, a mae hi'n mynd bob um, blwyddyn, felly dwi'n dwi cofio, um, ro'n i'n mynd um, o gwmpas um, y maes a'r um, uh, popeth sy'n digwydd. Um, ma, ro, ro hi, roedd hi'n gwybod uh, beth sy'n digwydd a um, do'n i ddim yn gwybod unrhyw beth, ro'n i'n just uh, yn hollol lost. Um, achos roedd popeth yn just um, lliwgar a um, roedd roedd hi'n anhygoel i fi i glywed pawb yn siarad Cymraeg um, mwy na Saesneg, achos um, fel chi, um, does, does neb yn fy nheulu neu um, yn, fy, yn fy mywyd fi yn siarad Cymraeg, siarad Cymraeg yn, yn llawer. Um, a dwi'n meddwl yna roedd hi roedd hi'n yr un peth i fi, just o dwi eisiau siarad Cymraeg. Um, a ie, yeah, medal y dysgwyr, um, roedd hi'n just... um, roedd fy athrawes Mrs Evans yn dweud eto, o, oh, dyle ti cystadlu, dyle ti cystadlu, um, a roedd hi'n just give it a go mindset, i fod yn onest. Um, ond ie, yeah, roedd hi'n diwrnod, diwrnod dda i fi. Just i siarad gyda, um, gyda phobl dros Cymru fel uh, dwedais i, ond um, dwi'n meddwl, weithiau dwi ddim yn um, dwi ddim yn uh, hyderus iawn yn fy, fy, um, fy iaith Cymraeg, ond dwi'n meddwl mae'r um, peth pwysig gyda'r meddwl y dysgwyr. Um, mae'n gallu chi siarad gyda pobl sy'n well um, na ti, na chi, felly mae'n just cyfle anhygoel i, um, i wella eich Cymraeg mm. chi.
Yndi. Um,
Mae'n neis cael y profiad hefyd o, o, o siarad efo dysgwyr arall, um, eraill, achos i, i fi, pan, um, well, pan o'n i'n astudio yn yr ysgol, yr unig person rili really, o'n i'n siarad efo oedd fy athrawes neu'r pobl yn y dosbarth. Uh, dwi'n cofio nath hi deitha ni Yym, o dwi'n cofio gofyn wrtha hi yym pan o'n i'n wneud y lefel A, yym "o dwi isio symud i Fangor i brifysgol" a wnaeth hi ddeud "o pan ti'n symud i Fangor fyddi di'n dechrau dysgu Cymraeg go iawn". A do'n i ddim yn dallt be oedd hi'n feddwl ar y pryd, achos o'n i'n meddwl "wel dwi'n dysgu 'wan, dwi'n siarad Cymraeg 'wan efo efo chi". Ac oedd hi fel "ia, ond..." fi... da- ti'n teimlo'n c- like mor gyfforddus efo fi i siarad, ond pan ti'n gorfod mynd i fewn i'r siops neu os ti'n gorfod siarad efo, wel, unrhyw un, yym, fydd yn wahanol a fyddi di probably yn nerfus a fyddi di probably yym ddim efo'r un hyder gennych chdi yn y dosbarth achos mae'r dosbarth reit saff yndi, mae'n mae'n teimlo fel, o, hyd yn oed os dwi'n gwneud camgymeriad dydi hi ddim yn chwerthin o neu ti'n gwybod, yym a mae o'n peth mawr dwi'n meddwl i ddysgwyr yr... y proses o mynd o'r dosbarth yym neu lle bynnag maen nhw'n dysgu, os maen nhw'n da- dysgu ar Say Something in Welsh neu os maen nhw'n dysgu ar yym arlein i unrhyw beth yym fel 'na. Mae'n mae'n ie mae'n peth mawr yym dwi'n meddwl, a dyma pam ma' yy cys- wel cystadleuaeth fel yy Medal y Dysgwyr, dyma pam ma' mor bwysig dwi'n meddwl achos mae'n rili creu yr yym y cyfle I guess i i ddysgwyr dod at ei gilydd yym a siarad efo'n gilydd a dach chi ddim yn teimlo mor yym like be' 'di gair nervous I guess pan dach chi'n siarad efo ddysgwyr arall weithia' achos dach chi fel o 'dan ni ar yr un wavelength gobeithio neu d- does 'na ddim judgements o gwbwl dim me'wl ma' 'na judgements efo unrhyw un ond chi'n gwbod ma' mae'n kind of ma'n neud i chdi'n teimlo'n well Yym, a dyna be wnes i rili fwynhau am am y profiad o gystadlu, oedd cyfarfod pobl eraill. A a dwi'n cofio o'n ni'n yym jyst siarad am am petha ac yn gofyn cwestiyna' fel yym, "O, ydy o'n yym tair mlynedd ne' neu tair blyn- bly- blwydd?" A a oedden ni'n gofyn cwestiyna' am like traethodau a a gramadeg a a phetha fel 'na. Yym a petha sy'n reit common dwi dwi siŵr i i ddysgwyr. Yym a ma' mor Mae'r eiste- mae'r Eisteddfod yn gyffredinol, ond yr cystadleuaeth Meddal y Dysgwyr, dwi'n meddwl mae'n mae'n mor bwysig achos mae'n dangos faint o gefnogaeth yym gan yr Eisteddfod i pobl sy'n dysgu Cymraeg a faint o bwysig ydi o i annog pobl i i ddysgu yn yn y lle gynta dwi'n meddwl. Yym, o dwi jyst dwi rili dwi rili gobeithio blwyddyn nesa 'dan ni'n gallu ga'l yr Eisteddfod go iawn eto yym jyst i ga'l i gyfle i gweld ein gilydd eto.
Ie dwi dwi dal yn disgwl i fynd i Eisteddfod dim Sir y Ddinbych 'de. Ia. Ond yym so be' am eich profiada chi efo'r Gymraeg? Be' pa brofiada 'dach chi 'di ga'l O, o mae hynna'n cwestiwn da. O, wel, yn diwetha dwi wedi cael un rili da, rhaid i mi ddeud. Um, so, ers i fi steddfod, wel, i fi yn 2019, um, dwi, a dwi'n siŵr mae'n yr un peth i chi hefyd, dwi wedi bod mor lwcus achos dwi wedi cael um, gwahoddiad i, i wneud pethau fel hyn, sgwrsiau fel hyn. Um, eh, neu um, mynd i digwyddiadau gwahanol, neu siarad efo pobl ar Radio Cymru, neu um, ar S4C a pethau fel yna. Um, a ges i neges gan um, rhywun o S4C chydig o misoedd yn ôl i ofyn os o'n i'n hapus i fynd ar raglen am dro. Yym, dwi'm yn siŵr os dach chi'n cyfarfod efo fo. Ia, mae wedi bod reit yym ia, mae wedi bod reit poblogaidd yn diwetha do. Yym, ond yym ia, yym ac o'n i mor nerfus, o'n i fel, no, 'swn i fel dysgwr, o'n i fel, no way, 'swn i'n gallu mynd ar rhaglen fel hyn, a o'n i mor nerfus. Ond o'n i'n feddwl, wel, mae'n ffordd wych i gyfarfod mwy o pobl, um, well, pobl newydd, um, i gael sgwrsio efo pobl o lefydd gwahanol yng Nghymru, um, clywed um, acenna, acenion, acen, acenion? Acenion, dwi'n meddwl. Acenion? um, di di'r athrawes. Rhaid. um, yeah, efo, yeah, pobl o, o um, lefydd gwahanol ar dros Cymru. Yym, a fel o'n i'n deud, o'n i mor nerfus, ond yym pan wnes i cymryd rhan oedd pawb mor gefnogol ac oedden nhw isio gwybod pam wnes i b- penderfynu de- yy dysgu Cymraeg ac oedden nhw mor yym mae'n trist mewn ffordd achos o- oedden nhw'n reit ddiolchgar mewn ffordd a dwi'n siŵr dach chi 'di gael yr un profiad lle pan dach chi'n siarad efo pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod a maen nhw maen nhw'n ddiolchgar i ddysgwyr am ddysgu'r iaith, a mae hynna'n rhyfedd i fi achos da ni'n byw yng Nghymru, like, da ni'n, mae'n ma jyst neud synwyr i siarad Cymraeg, like, dwi'n mwyn gwybod, mae'n, mae'n, ie, yeah, mae bob tro yn cynnig i fi teimlo bach yn drist, really, pan, pan mae pethau fel yna yn digwydd, ond eto, mae'n deud bob dim, dwi'n meddwl, am, am siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Um, mae'n mae jyst gymaint o gefnogaeth i, i um, i'r pob, i pobl sy'n sy dysgu. Ond ia, yeah, hwn oedd yn profiad reit um, um, hwyl dwi wedi gwneud yn diwetha efo, efo fy Nghymraeg. Mae'n yna'n hegwyl.
O, oh, honestly, swn i beth wedi gwneud unrhyw beth fel yna. Syniad o mynd ar y teledu yn, yn digon Ww, nerve-racking, ond o'n i jyst eisiau pwsio fy hun i wneud rhywbeth hollol, hollol wahanol. Um, a fel nes i ddeud, cyfarfod pobl newydd, a dwi'n rili really falch nes i wneud o, achos nes i gyfarfod pobl mor hyfryd, a nes i gweld llefydd mor brydferth ar draws Gymru. Um, so, swn i'n definitely annog, um, well, yeah, chi ddoe, actually, i wneud yr un peth, i, i fynd ar y sioe, neu unrhyw sioe as Pedrec, achos mae mor, um, mae mor gyffroes pan ti'n mynd yna, ti'n mor nerfus, a ti'n fel, oh god, ydy Cymraeg fi am bod yn digon da i siarad efo'r pobl yma. A wedyn, mae'n just, yeah, so um, dwi, dwi efo'r urdd, really, i, i ddiolch am, am, am really, greu yr, yr cyfle neu cyfleoedd dwi wedi gael ers cystadlu. Um, yeah, mae'n Mae'n mae'n anhygoel rili. Beth beth amdanoch chi? Pa fath o profiadau dach chi 'di ga'l? Oh gosh. Lot. Yy dwi'n hŷn so gyda lot o brofiad. Ond yym bydd Steff a a chi yn gwybod hyn y y prif beth ydy'r Urdd fel pob dim dwi 'di neud efo'r Urdd yym o wirfoddoli yn 2014, nes i mi gael swydd efo Cymraeg bob dydd, a dyna oedd y swydd ddelfrydol, y freuddwyd mm. i mi, chys dyna rheswm dwi yma yn siarad Cymraeg. Um, ond i un peth sy'n dwi mor ddiolchgar amdano ydy'r cyfle ges i i fynd i Croatia dwy flynedd yn ôl i wythnos yma. Oh, wow. um, eisiau i Croatia am bimp diwrnod ben fy hun yn cynrychioli Cymru ar erdd a'r Gymraeg um, wow. mewn cyn cynhadledd ieithoedd lleiafrifol. So oedd na bobl o ar draws Ewrop i gyd oedd yn cynrychioli iaith leiafrifol. A wedyn wow. fi oedd yr unig un o'r, well, o'r UK, really, oedd pawb arall o fel, Eastern Europe a wow. oedd o'n anhygoel y brofiad cys o dyna naeth hwnna neud fi rili eisiau symud o 'ma wedyn a fynd i weithio yn Berlin ond erbyn hyn 'di hwnna ddim mor bosib ond oedd o jyst yn brofiad 'sa chdi byth 'di ga'l 'swn i ddim 'di dysgu Cymraeg a hmm. Mae'r mae'r u- mae'r Urdd a ma'r Gymraeg 'di newid fy mywyd yn llwyr. Wel, 'sa chi'n nabod fi pan o'n i'n yr ysgol, do'n i o'n i swil, o'n i ddim yn siarad, 'swn i byth yn mynd o flaen sgrin nag o flaen pobol yn siarad, o'n i mor ddihyder. A wedyn unwaith nes i glicio efo'r Gymraeg, o dwi'n hapus i siarad o flaen cannoedd o bobl a mynd ar sgrin a trio ti'n gwbod dylanwadu ar bobl eryll ond erbyn hyn dwi mor ddiolchgar o be' ma'r Urdd a ma'r G- Gymraeg 'di roid i fi. Hmm. Dwi isio roid y profiad yna i yeah. bawb arall sy'n dysgu Cymraeg. Yeah. Wel, ma' be' mae 'di neud i fi yn bersonol dy- mae fel fel o'ch chdi'n deud gynne Francesca fel dyle pawb allu siarad Cymraeg yng Nghymru a ma' wir yn newid dy fywyd a'r y mm. profiada' 'dan ni 'di ga'l, petha bach jyst fel bod yn extra rownd a rownd neu Waw yn ie. dangos mewn cylchgrawn ti jyst ddim yn ca'l os o'ch chdi ddim 'di dysgu Cymraeg neu yn siarad Cymraeg a efalla 'swn i isio codi ymwybyddiaeth o pa mor arbennig ydi'r Gymraeg i actual Cymry Cymraeg. Ia ia. Achos dwi'm yn gwbod os yd- dwi'm yn meddwl bo' ni gyd yn dall pa mor Ia. arbennig ydi'r Gymraeg a'r cyfleoedd sydd sgennyn ni. A dyma'r peth hefyd pan 'dach chi'n siarad efo efo pobol yym like dwi 'di dwi 'di ga'l yr un sgwrs efo fy nghariad mae o 'di tyfu fyny yn siarad Cymraeg yym mewn cymuned um, Cymraeg lle doedd o ddim yn gorau siarad Saesneg o gwbl. A nath o deitha fi, um, ar ôl yr eisteddfod, faint o prawd oedd o, oherwydd os sa fo wedi tyfu fyny mewn ardal fel y Wyddgrug fel Sir Fflint, lle does, does na lot o, o bobl sy'n siarad Cymraeg, neu da chi ddim yn clywed lot o, o Cymraeg o gwmpas chi. Yym, wnaeth o ddeud, dwi'm yn gwybod os 'swn i wedi penderfynu dysgu Cymraeg. Yym, dw- dwi'n siarad Cymraeg achos, wel, d- dwi'n Cymro a dwi'n dod o ardal eitha Cymry Cymraeg neu beth bynnag ti isio, ti'n gwybod. Yym, a ma' ma' hynna'n beth mawr achos fel wnest ti ddeud Meg, dwi'n hollol, hollol cytuno efo chdi a dwi'n teimlo union fel 'na. Ma' dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd. Yym... a, a chymryd rhan yn yr Eisteddfod hefyd, yr er sy'n newid, newid fy mm. mywyd, a mae hynna'n rhywbeth, o, oh, fydda i byth yn stopio fod yn diolchgar am, achos mae'n yr profiadau a'r cyfleoedd da ni wedi cael um, fel dysgwyr a siaradwyr hefyd, mae'n mae just anhygoel, a mae'n mae, mae yn mae'n f- pan o'ch chdi'n deud gynnar am t'wod yr yr cyfleoedd 'dan ni 'di ga'l oherwydd cymryd ran yym yn yn cystadleuaeth meddal y dysgwyr neu oherwydd dysgu Cymraeg wel mewn ffordd rili like cheesy ma' oherwydd dysgu Cymraeg dwi 'di symud i ardal eitha Cymraeg lle dwi'n gallu siarad efo pobol bob dydd a dwi'n teimlo'n dwi'n teimlo'n fel dwi dwi efo rywle i perthyn am y tro gynta a ma' hynna'n rwbeth mae yn swnio'n rili cheesy dwi gwbo ond mae yn ma'n rili pwysig dwi'n meddwl yy yym like fel o'n i'n deu' gynne dwi 'di tyfu fyny yym ac oherwydd dwi'n dod o deulu Idaleg do'n i ddim yn rili ffitio fewn yn yr ysgol neu oedd pobl yn deud yym os o'n i'n deud gair yn Eidaleg 'sa nw'n deud oh you you're Welsh you're not Italian wha- wha- why are you using Italian words neu y ffordd rownd yy like 'sa nw'n deud o 'swn i'n de- pan nesh i dechre dysgu Cymraeg fel enghraifft oedd pobl deud o pan ti'n dysgu Cymraeg ti'n Eidaleg ac o'n i fel wel dwi'n gwybod beth i ddeud i hynna mae mor wirion yndi ma' o'n i isio ma' jyst plant bod yn plant ond Dwi'n mae'n ma anhygoel i fi pan dwi'n meddwl am hanes fy nheulu a sut nath neinia a theidiau fi symud i'r gwlad yma. Um, a doedden nhw ddim yn siarad gair o Saesneg heb sôn am Gymraeg yn anffodus. Um, a mae'n ma jyst anhygoel i fi achos nath nhw penderfynu symud i'r gwlad yma am fywyd gwell, am bywydau gwell i fy nheulu, i fy mam, fy nhad, pawb. Um, ac oherwydd y penderfyniad yna, dwi wedi dwi wedi ffeindio rhywle i berthyn oherwydd, like, nes i, dwi wedi deitha gymaint o bobl, yr unig amser dwi'n teimlo fel dwi'n perthyn rhywle ydy pan dwi'n siarad Cymraeg. So, os dwi ar wyliau efo fy nghariad yn um, Gris neu yr Eidal neu lle bynnag, os da ni'n siarad Cymraeg efo'n gilydd, dwi'n teimlo fel dwi adra. Um, a dyma fe mae Cymraeg di wneud, dwi'n meddwl, i fi yn bersonol. A ia, mae... Ia, ma, ma, di, sorry, dwi wedi bod yn mynd bach yn emosiynol. Mae lockdown yma, dwi'n gwneud i fi bach yn sentimental. Dwi'n sorry, dwi'n wedi gweld neb am misoedd. Ond, yym, ie, na, ti ti'n iawn. Like, yn, ti, be dwi'n trio deud ydy, ti'n iawn yn deud mae ma cysta- cystadlu yn yr Eisteddfod neu dysgu Cymraeg yn cyffredinol, mae mor anhygoel achos mae'n agor gymaint o drysiau i chi, ond hefyd mae'n kind of y pethau sy'n mwyaf pwysig yn y byd, really, yr, ti'n gwybod, um, cymdeithasu a connectio efo pobl. Dyma be mae Cymraeg wedi wneud i, well, i fi yn bersonol, a gobeithio i chi hefyd. Mae'n di creu'r er cymuned na dwi wedi bod yn chwilio am trwy, trwy fy bywyd. yeah, mae hwnna mor hyfryd, Francesca. Mae ma, ma mor wir, cys dwi'r un peth, heb, heb fynd yn rhy deep ond dwi dwi'm yn gwbod sud person fyswn i taswn i ddim 'di dysgu Cymraeg, taswn i 'di mynd i Lancaster a byw bywyd uniaith Saesneg. Dwi'm yn siŵr swn i mor hyderus ac yn hapus ag ydw i ŵan ac ella odd y dwi'n teimlo fel odd e fod i ddigwydd fel y stori o odd o ddim hyd yn oed yn daith i fi o gwbwl y y daith Eisteddfod a jyst un diwrnod sy 'di ffurfio fy mywyd. yn... mm... ma'n ia fel ti'n deud fel yr y perthyn i gymuned a dwi 'di symud i Gaernarfon dwi'n dod o hen Galwyn lle hollol... Nadi mam ti'n gwbod hynna! ...a dwi yng nghanol y Cymry Cymraeg ond ti g'od hwy- t- taswn i'n mynd adra i hen Galwyn yn y dyfodol swn i'n gweld o mewn gola gwahanol yym s- 'swn ni'n gallu dod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal, yym a dyna dyna ydi'r gobaith de, fydd 'na mwy o siaradwyr yn y dyfodol ond... Eniwe Rosie, dwi'n mynd i ofyn i chdi!
Neis i i glywed i chi, mae'n jyst...
Ti'n teimlo yr un yr un peth hefyd yym Wel, i fod yn onest, dwi'n meddwl achos dwi wedi jyst gadael... ma' mae'n teimlo dwi wedi jyst gadael yr ysgol achos roedd blwyddyn yym roedd blwyddyn y blwyddyn yym tri ar ddeg yym roedd e'n jyst gorffen yn mm. sydyn. um, yeah. A dwi eisiau... Um, dwi'n siŵr byddai i'n uh, ffeindio mwy o gyf gyfleoedd i um, ddefnyddio, ddefnyddio fy, fy Gymraeg fi, ond um, i fi, dwi'n meddwl mae fy mrofiad fi gyda'r Cymraeg, um, yn enwedig gyda'r uh, gwirfoddoli gyda'r urdd, dwi'n meddwl mae mae'r urdd wedi um, helpu fi i weld mae Cymraeg yn gallu fod um, peth fyw yn fy mywyd fi a ddim just rhyw peth yn yr ysgol, yeah. fel ydych chi di, di dweud. Um, a mae'n rhaid i fi uh, siarad am Llio Matthews. Uh, mae hi wedi... Roedd hi yna pan... Um, roedd, roedd chi'n... Uh, roedd y ti'n ar y, um, y llwyfan pan ennill, enillais... Eh, ennill... sorry. Ennill, um, enillais ti uh, y wobr yn, yn 21 Francesca. Uh, mae Llio yn just... Um, mae, mae hi'n gefnogi um, pawb mae hi'n siarad gyda. Dwi, mae hi wedi um, siarad â fi am uh, llawer o ffyrdd i ddefnyddio fy Gymraeg yn y cyfnod clo um, ar ôl y eisteddfod ti um, blwyddyn diwetha. Um, felly um, ie, yeah, dwi'n dwi darllen golwg, a dwi'n dwi, um, dwi'n rando i, um, i Radio Cymru bob dydd, felly oh. dwi'n teimlo mae Cymraeg yn peth i fyw yn fy mywyd nawr, a ti ddim yn meddwl, bas ni'n feddwl hynny heb yr urdd a heb yr eisteddfod. Ond uh, dwi eisiau dweud hefyd, um, jyst i pawb sy'n dysgu Cymraeg, um, mae'r profiad, um, y profiad pwysig ydy'r dewis i siarad pan dych chi'n gallu, achos dwi, um, er enghraifft, dwi'n gweithio mewn um, canolfan dringo o'r enw Boulders yn, yn Cardydd, um, a, a dwi'n dringo hefyd. Um, felly dwi'n ar y derbynfa a dwi'n gwybod mae rhai o bobl yn siarad Cymraeg a yym dwi'n cofio pob amser yym gofynnais i iddyn nhw yn yn Gymraeg "o yym hoffech chi harness neu esgidiau?" a ma' mae... roedd eu eu yym wynebau nhw yn jyst light up yym a d- dwi'n meddwl ie, mae, mae fy profiadau y fwyaf bwysig fi. Um, roedden nhw'n yna, just pan mm. dwi'n defnyddio Cymraeg um, unrhyw le dwi'n gallu. Um, mae pawb yn mor uh, uh, gyfeillgar a just mae, mae, lla, mae nhw'n llawn o surprise. Um, achos dwi'n meddwl mae'n mae Cymraeg yn iaith cyfrinach i fi. Dwi, dwi'n dwlu ar iaith, iaithoedd um, ar y, ar y cyfan. Dwi'n uh, dysgu Ffraneg ac Almaeneg a, a popeth. Ond, ah. yeah, um, mae'n werthfawr i ddysgu Cymraeg jyst i weld ei wyn, wyn y boi oh. nhw. pan maen nhw'n just ddiolchgar iawn bod pobl yn dysgu Cymraeg. Mae hynna mor hyfryd. Mae hynna mor lyflu. Mae'n mae mae mae teimlad just hyfryd yn di pan, pan ti efo'r cyfle i surprisio rhywun. Ti'n gwybod pan mae pobl yn gweld enw fi, Yym dyn nhw ddim yn disgwyl fi siarad Cymraeg yym a ma'n dwi bob tro yn licio yym yr teimlad lle dwi fel, hei, na, dwi eisiau siarad Cymraeg hefyd, diolch, ti yw fy beth. Um, ond um, mae yn pwysig, a dwi wedi bod, nes i deitha fy hun, um, yn ymwedig um, o, pan o'n i'n byw yn Sir Fflint, um, nes i deitha fy hun, dwi'n gorneu siŵr, dwi'n dechrau bob un sgwrs yn Gymraeg, achos dwi eisiau dwi isio... yym dwi ddim yn licio yr stereotype yym o Sir Fflint fel ardal heb Cymraeg neu di-Gymraeg neu eitha Saesneg neu beth bynnag. D- dwi isio, ti'n gwybod, dwi dwi'm dwi dwi'm yn licio'r syniad o- yna o gwbl. So dwi dwi isio wneud siŵr dwi'n yym... be di gael, cyfrannu, I guess, cyfrannu at newid y delwedd yna. Um, so, ti'n gwybod hyd yn oed os ti'n ffonio'r doctors neu ti'n ffonio unrhyw un, neu jyst dechrau sgwrs yn dweud, oh, helo, da chi siarad Cymraeg? Os maen nhw'n nhw dweud na, iawn. Os, os maen nhw'n dweud, ia, yeah, greit, ti'n gwybod, mae'n um, ffordd da jyst i ddechrau sgwrsio. Um, a Ie, mae'n mae yn mae'n mae'n rili pwysig dwi'n meddwl trio dechrau bob un sgwrs fel dysgwr, ond fel siaradwr hefyd, mae'n jyst rili pwysig trio dechrau bob un sgwrs yn Gymraeg, yym, wel dwi'n meddwl anyway. Ond yym ond ie, ma' ti'n gwybod ma' Rosie mae'n mae'n jyst mae'n anhygoel faint, faint o, o da, mae Cymraeg, ma, ti, ti literally di bod yn dysgu, well, well, os ti'n mynd i fi gofyn, faint, faint um, oed ti wan? Be, 19 oed?
18? Uh, Ie, yeah, dwi'n 19. 19 oed.
Wel, mae'n anhygoel, pan nath ni gyfarfod yn 2019, um, a dwi'n cofio o'ch di'n deud um, ar adeg yna, o'ch di'n be, hanner ffordd trwy y um, tegau, dim, dim hyd yn oed lefel A ar y pryd. A yeah. mae'n anhygoel clywed faint o hyderus o'i ti wan a faint, o, oh, mae'n just, mae mor hyfryd a ti'n ti really ysbrydoledig dy hun a dwi eisiau chdi gwybod hynna a cari ymlaen siarad efo pawb yn y canolfan dringo a ti'n gwybod, pwy sy'n gwybod

So be be ti'n neud ar y funud? So ti'n ti'n gweithio yn y Canolfan Dringo, wyt ti dal yn astudio neu efo unrhyw planiau yym i gario mlaen efo efo un o'r ieithoedd ieithoedd ti'n siarad? Wel, uh, dwi uh, dwi wedi cymryd blwyddyn allan achos o Covid. Um, ond mae uh, lle dwi fi ym Mhriste am Ffrangeg ac Almaeneg, ond roedd e'n dewis anodd i fi achos dwi'n dilio ar Ffrangeg ac Almaeneg a Chymraeg, ond oh. um, y peth... dwi'n lycus achos um, mae ffrindiau fi ym Mhriste sy'n siarad Cymraeg a oh. mae, mae cymdeithas Cymraeg. Dwi'n meddwl byddai i'n dod i Cymru i, um, i Gymru i ddysgu Ffrangeg ac Almaeneg mewn cyfrwng, o, ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'n dwi'n teimlo fel hynny.
Wel, um, ti'n cofio Molly, oedd hi, um, nath hi cystadlu efo fi yr un blwyddyn na fi. Mae hi'n um, ddysgu, o, dwi'n meddwl Feneg ac Almaeneg? O, dwi'm yn cofio. Mae hi'n dysgu yym mewn ysgol yym yy iaith Cymraeg, yy ysgol Cymraeg. Yym, a oh my gosh, mae Cymraeg hi mor anhygoel. A o- wrth gwrs mae hi'n siarad Sbaeneg a Ffrangeg a b- gymaint o ieithoedd, mae mae hi mor dda. So mae'n... yym dwi'n siŵr 'sech chdi'n wych yn yn wneud rywbeth tebyg yym tibod, oh gosh, dwi dwi isio siarad mwy o... 'swn i'n lyfio dechrau yym dysgu iaith arall, yym ond dwi dwi dwi'm yn gwybod os... dwi definitely ddim yn digon clyfar i wneud rhywbeth fel 'na! Yym ond yy dal at ti, mae hynna'n wych!
Mae ti'n un gwych gyda Moli. O, mae ma, o, ma hi'n neud yn, yn wych, mae'n ma, chwarae teg. so, so Megs, ti'n ti dysgu wan hefyd, so ti'n dysgu Cymraeg mewn ysgol uwchradd yn Ab Aberconwy, ia? Aberconwy, ia. So dwi dal yn, yn amlwg yn hyfforddi, so wneud y cwrs ma eleni, a gobeithio nawr i orffen mis Mehefin. Wow. Um, so ia, dwi'n ail iaith o'n i, o'n i wastad eisiau dysgu dysgwyr o ysgol cyfrwng Saesneg. O'n i 'di 'di trio wneud ia- iaith gynta, a 'di o jyst er mod i'n gallu yn academaidd, 'di o ddim yn cael yr un effaith arna fi yn bersonol... Mm. dwi'm yn cael dim byd allan o'r peth. Fel, dwi dwi'n gwybod mod i'n dod o'r un cefndir â'r dysgwyr 'ma. Dwi'n dallt yeah. sut mae'n teimlo i ddysgu iaith a dwi eisiau iddyn nhw fynd trwy be nes i, ond yn gynharach nag yn ddeunaw oed. Dwi eisiau iddyn nhw gychwyn o blwyddyn saith yn neud pethau efo'r urdd, fel y bwriad ydy mod i gobeithio cael swydd yym erbyn mis Medi... o. ...yy gobeithio yym ond y gobaith ydi ca'l y dylanwad 'ma ar ar ddysgwyr ifanc a cadw'r berthynas yna efo'r Urdd a rhoi cyfleoedd iddyn nhw yym fel mynd i glan llên, mynd ar deithiau, gwr- gwirfoddoli, unrhyw beth um, sydd yn agor eu llygad nhw i'r Gymraeg a mm. beth ydy beth ydy'r Gymraeg go iawn, dydy o ddim yn wers. Na. Dydy o ddim jyst yn bwnc diflas. Mm. Mae'n ma fyd gwahanol ac mae yna gymdeithas arbennig. Dys mm. neb yn gwybod amdani, mm. neu sy'ch chdi actually dysgu'r iaith. So, dyna'r gobaith. Ti'n ti neud mor dda, a mae'n jyst i fi, os o'n i'n dysgu eto, os o'n i'n dechrau dysgu eto, neu yn yr ysgol, a, a, a, I mean, o'n i'n mor lwcus efo'r athrawes geis i yn yr ysgol, nath hi neu gymaint o effaith arno fi, o'n i, oedd hi mor angerddol ac oedd hi mor just hyndigedig fel athrawes, a dwi'n gweld hi fel ffrind wan, ti'n gwybod, mae, oedd hi just mor, oherwydd faint o angerddol oedd hi, nath o, nath o yn ysbrydoli fi i rili disgyn mewn cariad efo'r iaith. A dwi'n siŵr i disgyblion, wel, y disgyblion fydd y, wel, fydd gennych di yn y dyfodol, oh my gosh, fydden nhw mor lwcus i gael fel athrawes, achos ti mor ysbrydoledig oherwydd ti, ti di wneud union be maen nhw am wneud, os mae hynny'n ei synwyr, a mae hynna'n rhywbeth mae'n jyst mor arbennig. O, dwi'n dwi hmm. edrych ymlaen i weld yr, yr, yr pethau ti am fynd i wneud. Mae'n ma exciting iawn. Diolch, Francesca. Mae'n lyflu. Be, be di dy obeithion di rwan? Be ti'n neud rwan a be ti'n gobeithio neud? Wel, um, ar y funud, Dwi'n yym gweithio fel yym swyddog yym cys- c- yym cysylltiad â cyhoeddus yym i cwmni o'r enw Aura. So 'dan ni'n edrych ar ôl y rhan fwya'r canolfan a hamdden a llyfrgelloedd yn Sir y Fflint. Yym a ie dwi wrth fy modd efo'r swydd dwi dwi rili yn mwynhau gweithio efo llyfrgelloedd a'r canolfan a hamdden. Yym yn enwedig efo'r llyfrgelloedd rhaid i mi ddeud. Yym 'dan ni ar y funud yn yy setio fyny yym

fel o'ch di'n deud, mae'n rhywbeth dwi'n gallu dallt os maen nhw'n dysgu ar funud, um, dwi'n dwi, dwi gwybod sut maen nhw'n teimlo a dwi'n gwybod y proses o ddysgu a dwi'n dwi just edrych ymlaen i gael y cyfle rili really, i siarad efo nhw a, a gobeithio annog nhw i gario ymlaen a cario ymlaen efo, efo dysgu Cymraeg. Um, ond ie, yeah, gobaith i fi un diwrnod, swn i rili yn licio yym gweithio un diwrnod yym fel o'ch di'n deud gynnar yym Meg y syniad o gweithio efo unryw organisation sy'n annog pobl i ddysgu Cymraeg neu yy ti gwbod Cymraeg bob dydd yy yr yr s- unryw beth yym lle dwi'n gallu annog yym pobl i ddysgu yym hwn 'di yy breuddwyd i fi rili. Yym, ond yy ie, gawn ni weld sut ma' pethau'n mynd yy ie. Yym ers i'r gystadleuaeth medal y dysgwyr neu tlws y dysgwyr wedi newid y rheola bod rhaid canolbwyntio ar yr iaith lafar a'r um, y dylanwad a pethau ydych chi'n neud efo'r Gymraeg yn hytrach, yn hytrach na jyst sgwennu cerdd mm. o safon Dwi wir yn meddwl bod hynny 'di newid agwedd y gystadleuaeth a'r bobl sy'n ceisio am y fedal a hmm. dwi'n meddwl bod pob un o'r cystadleuwyr yn nid jyst ni sydd 'di ennill ond pob un sydd 'di ceisio am fedal y dysgwyr mm. ma' nhw'n mynd i gario ymlaen efo'r Gymraeg dyna dyna dyna'r effaith mae'r uh, fedal, mae'r gystadleuaeth wedi cael ar bawb sy'n rhan ohoni, a mm. mae'n hyfryd gweld pob un ohonyn ni. Mae, mae Cymraeg yn jyst yn rhan o'n bywydau ni rwan, yn mm. bywydau pob, ni, pob dydd ni. Mm. A da ni jyst yn mynd i gario ymlaen, yn siarad Cymraeg bob dydd ac yn ceisio ysbrydoli eraill. A mm. dwi'n siŵr gawn ni ddylanwadu ar, ar o leiaf un person arall, dwi'n siŵr. Um, a dyna sy'n mor hyfryd a wedyn bydd y bobl 'dan ni'n dylanwadu arno yn mynd trwy'r un broses o hmm. ymwneud efo'r urdd a a'r Gymraeg a wedyn ein plant a plant pobl eraill a dwi wir yn dwi gwybod bod bod fi efo rhyw wbeth at yr urdd ond wir dyn- ma' it all comes down to the earth i fi eniwe. Fatha dyna pam dwi yma beth bynnag. Ie, Yym. a fi, a fi. A dwi, swn i wir yn, yn, oh gosh, yn, yn, wel, swn i, swn i wir yn drio perswadio unrhyw un sy'n dysgu i feddwl am cystadlu cy- cystadlu yn yn yr Eisteddfod, yn ie, yn Eisteddfod yr Urdd, yym, os mae'n ar-lein neu os mae'n yy yn berson, gobeithio yn y dyfodol, ie, yym, achos mae'n jyst, mae'n agor gymaint o drysiau, ond jyst i fi, am y gyfle i gyfarfod dysgwyr a siaradwyr yym a jyst ia ma' s- dwi jyst gobeithio bod yym unrhyw un sy'n gwylio unrhyw un sy'n gwylio ni'n sgwrsio yym heno 'ma yym os ma' nw'n meddwl am cystadlu dwi jyst rili gobeithio yym swn i'n rili deutha n'w jyst jyst ia go for it yy achos mae rili yn newid ie, mae'n mae'n newid dy fywyd rili heb swnio'n rhy cheesy. Yym a ie, 'dan ni dwi rili yn diolchgar i'r Urdd am bob dim a mae'n hyfryd achos yr dwi ers ers yr Eisteddfod dwi 'di ga'l gymaint o pobol yr Urdd yn yn cystad- yy sori yn yn cysylltu yn deud, "o, ti isio cymryd rhan yn y fideo yma, neu ti isio cymryd rhan yn y sgwrs yma, neu sut wyt ti, sut mae pethau ers yr urdd, ti'n gwybod, a mae'n ma mor hyfryd faint o gefnogol ydy yr urdd. Um, ie, yeah, mae'n just, mae'n, oh, mae'n anhygoel, a dwi just really methu reis yma. Ti'n ei fi'n drist, man. Paid. Touchy subject. Lovely eto, os swn i'n gwrdd ifanc. os swn i'n bengach, swn i'n gystadlu eto, os mae yna'n... Um, ond oedd ni'n yn jocio am er, sut... Um, sut oherwydd doedd na ddim... Um, oedd yr eisteddfod yn gwahanol blwyddyn diwetha. Wnaeth y cariad deutha fi fydda i'n un o'r quiz questions yn y dyfodol o'r urdd pwy nath ennill yn 2019 a ddim gael yr fatha reigning champ teip o beth. Tan ma'r, ia, yy, oeddwn i'n chwerthin am hynna, so dwi'n edrych ymlaen i gweld pwy sy'n mynd i ennill y blwyddyn yma. Dwi'n edrych Ie. ymlaen. Ia.
Wel, dwi eisiau jyst dweud, um, dwi'n cytuno Yn hollol gyda chi. Yym dwi'n meddwl... Dwi isie dweud i i rywun... unrhywun sy'n yym sy'n gwylio hynny a'n a'n dysgu jyst cario ymlaen. Yym mae'n iawn i yy i gwneud camgymeriad cym- yy dwi ddim yn gallu siarad fel hynny, mae'n iawn i gwneud camgymeriadau yym... dydych chi ddim yn gallu cael popeth yn, yn perffaith iawn, ond mae'n just dewis i siarad. Mm -hmm. Y dewis, um, mae hynny yr y peth pwysig, a mm. dydy hi ddim yn just iaith. Mae'r mae Cymraeg, mae'n mae, um, ffordd i i fyw. A oh. mae'n mae ffwrdd i, i ddeall mwy am, am Gymru, ond mwy am dy hun. Um, a ie, yeah, baswn i'n just dweud cario ymlaen achos dydych chi ddim yn, yn gwybod beth gallwch chi wneud yn y dyfodol achos o Gymraeg. O, oh, dwi'n hollol cytuno efo hynna. Swn i definitely yn deud yr un peth. Os mae unrhyw un yn dysgu Cymraeg, um, just chwiliwch am bob un cyfle i ddefnyddio Cymraeg, bob dydd, dechrau, dechreuwch bob un brawddeg um, yn Gymraeg a just triwch ffeindio bob un cyfle i siarad um, a just paid byth bod yn ofyn os dach chi'n wneud camgymeriad, dan ni gyd yn wneud camgymeriadau, mae'n jyst... mae'n rhan o'r broses a mae'n werth o yym a dwi jyst ie a jyst cofiwch mae 'na gymuned mawr enfawr ar draws Cymru ar draws y byd o siaradwyr, addysgwyr a dan ni gyd yma efo'n gilydd yn dysgu bob dydd so ie jyst croeso i'r teulu os da chi'n dechrau dysgu Cymraeg, croeso!